Hei hi a chang maw? Aw, kha kha, Take Zero khan kan ram tan a tia, a ngaithla duh tlat bawk si lo a. Chuan hei ve thung hi. Kawia kawite sikul ah naute lem puak thei ang chi te pek tur tih an lo sawi aniang.

Hun chu a liam zel a, Indopui pawh chu a hma aiin a nasa zual zel dawn niin a hriat a. Nitin mai hian hmelma ten min rawn beih hun a, chettlak dan tur kan inzir lawkin kan inpuah a chah reng a. Nitin mai thinlungah chuan Indopui chungchang bak chu.

Kan lo ho e. Anu. Inu unaupa ka pawl rualpui ni bawk in pu teko ta rawh a chu in do na ah hmelma ten an ti hlum a nih chu. In putea chuan sipai hliamte chu a lo buaipui mek laiin hmelma sipaite a rawn kal a, anni chuan an that ta a ni. A nu! A nu, tap tawh suh.

Kawiyako bawihte, ka lawm lutuk e aw. I nu hi a tap leh tawh ngai miah lo ang.

Khawpui mite hi a rang thei ang bera khawpui chhuah a san tura thupek chhuah a ni a. Chutiang a nih avang chuan thingtlang lama chhungte in nei a nih chuan chung inchhungte bulah chuan in awm zawk dawn nia. Mahse, chhungte belh tur in nei lo a nih pawn buaipuitu tur che u sorkarin a ngaihtuahpui dawn cheu a ni. Kan dinhmun hetiang a nih avang hian a rang thei ang berin insawn chhuah chu in tum dawn nia, kan ram tan hian theihtawp chhuah a kan tum theuh dawn nia. Numa zu a kan chhungte bulah kei kaw hi reilote chhung chu lo va awm hriat mai sela a thai ti lo maw? Amah chauha kal tir te chu a chi dawn em ni? Duh tak. A chawpchilh tawh bawk sia, duh thlan tur dang kan nei lo a ni. Numa zu a a awm a nih chuan a ngaihtuah awm in ka ring lo. Ani mahse i ti na maw? Ka kal duh alawm. Kawih a kaw, infiam mai mai tura kal tur i ni hlei le. Ka hre thiam e. Inhleval khan lo ngaithla ula. Kei chu khaw hranah kan chhungte bulah ka awm tawh lawn a. In hlava in lo kal kawng vang hian ka lawm lutuk. Mahse hetiang kan inhran mai tur hi chu a pawi ka ti khawp mai. Mahse kan ram tang ka tih a ngai tlat si a. Kaikawi theih tawp chhuah rawh aw. Ni ei theih tawp chhuah ang che. Awle ka theih tawp ka chhuah ang.

Atana buaina thlentu nih miah loh tur aw. Ka hrethiam e a nu. Hei hi sakhaw lam invenhimna atan aw. Awle. I bag chungah hian kan dah nge. Chuan hei i invenhimna turin lukhum thar ka lo thruihsak che a, han en chhin teh. He a nu van mawi em em. Chhung lamah hian i pangpar ngai nat chi ber hmangin ka thuah leh thlap bawk a nia. A mawi tih em bawih te. Hetianga i khum chuanin naupang fel tak.

Nangmah chauhin nimahna i tha tak tak ang tiraw? Aw, a nu, ka tha lutuk ang, min ngaihtuah duh suh. A ni mahse tinah chuan ka hlim dawn alawm. Kawi a kaw. A nu. Apa sore la lo thleng tawh a lo thleng tawh ania ko nu a nu thu hi lo awi chin rawh aw i hre thiam em ka hre thiam e Pelma ten lo kal pawn lo mia lo tur aw Kawia ko in en ko tha hle ang che aw nang pawh a pi ka duat te a nu engkim a tha vek ania aw i khua te kha a sik palh hlau ange. Chuan i ni leh i pate thu kha awih hle tur a nih kha. An lut tawp mah ta che. Ti rawh le Kayawk aw i kal ang le. Fimkhur hle ang che aw. Ka kal a nia aw. Apa a nu saw a tha tak tak ang am le. Umm. Kawia kawih kan chhuan zia lantir nan. Ka super ro, invite kan ka lo mutuk o. Ani chuan kan kal tawh ange. Kawia ko, in enkawl tha ang che o. Anu lungngai mia se o, lehkha ka lo ṭhan ṭhin ang che.

Mi in an tih buai te chuan dawh tawp lovin, Beih let thin ang che aw, kei a ko! Vahnei dak ka hlan a che! Kisa bura! Kisa bura! Fimkhur rawh a hlawm a nia! Kei a ko! Tluang deuh khan in kal dawn nia aw! Kisa bura! Ka lam lutuk a nia aw! A nih leh kei a ko! Nuam deuh khan aw!

Kha le fang ma. He a van tui hmel ve a nu leh a pa ten an ei ve chak ngawt ang. Koyako, nang chu i nu leh pa te chanchin ringawt i sawi a. Ti pala ni. Ngaihdam dil a ngai reng reng hleinem. Mahse, ka rawn haw tawh a nia. Pateii, lo chhang tawh a law. Vawiin chu i va rawn thleng hma ve a. Ni lo ve, ka rawn chawl lawk mai mai, zanah ka leh nghal ngai ang. Ka ni mahse i chu ka pa te unau zinga naupang ber a ni a. Pateia chu Navy ho tan ralthuam siamna factory-ah hna a thawk thin a ni. A nu a pa numa zu chu a nuam ka ti lutuk. Vawiinah pawh aa ni te huanah kan kal a. A hnuanah chuan tomato te, fanghma te nei a tui hmel lutuk. Fanghma thar lam tak tak te chu ka u leh ka nau ten ei ve se ka ti lutuk a. Koyako, lehkha te i zir dawn lo mi? Siseko leh Yasusuke te pawh midang ho rualin khawpui an chhuahsan tawh sin. Kawn lai han thlir vel pawh a lungchhiat thlak zawk mah a ni. Tumah reng hmuh tur an awm tawh si lo.

Kei a kaw, i dam thang chu maw? Tunlai khua a vawt ropui si a, khawsik te hian a lo man ang che tih ka hlau lutuk a. October thla vel tang khan tlawhna hmang hian kan ram hi a rawn pui thin a. Mahse, Kei a kaw, lungngai miah suh aw. Japan te chu Pathian ram kan nih kha. Kan ram hruaitu pawh heta a awm a. Bakah, Japan ram chu chak lo thei an ni lo hrim hrim a ni.

February thla sangkhat zakua sawmli panga. Thawn atangin min rawn bei dawn nia, hmanhmawh rawh u, a rang thei ang berin bir rawh u.

Awle awle tap tawh suh le tlan tawh suh i tlu leh palang tih ka sawi reng sia nang chu i tlan vak vak zel a le le tap tawh suh le tunah chuan lo dam tawh rawh se nate chu vanah thlawk pawi daih rawh se. A nih ti khan a la na em le? Umm. I fel lutuk e. Tunah chuan i mittui ka hrul tawh rawh le. Umm, Anu, ka hrul tawh e. Anu!